Minasan konnichiwa, Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu, silav ji we re ji kanala Zimanê Japonî, ez Fatma Eme me û ev kursê Fêrbûna Zimanê Japonî ye. Asta yekemîn dersa yekê. Ev derse ê dersa yekê we tê ji Alfabeya Hiragana Wek me berî niho zanî alfabeya Japonî ji çil û şeş tîpa pêk tên. Ji wan çil û şeş tîpa çil û pênc tîpê dengdêr in yan jî ehrif muteherîk ne dibêjima û yek tune tîpê dengdar e sakin e ew jî nme. Tîpa taliyê ya Hîraganayê. û ji ber çi hemî tîpê elfabeya Japoniyê dengdêr in, çimgo mo ti tîpê tenê nabêje. Sê sê dengê yan jî pênc dengê esasî hene û çi tîpê dîtit va he pênc denga ra ti ti tîp tenê nayê. Meselan, kurdî de heşt tîpê dengdêr hene û tîpê dîtê rast e mû bi elfabeyê de meselen bijî B, C bes ev tîpe em bi tîpa E re dibêjin. Ew xwe wextê tê nivîsandin tê nivîsandin bi C bê deng. Lê zimanê Japonî de ev tişt de nîne. Çi tîp we yan pênc dengê dengdêrê esasî hene tîp he me va he pênc denga ra tê ew denge çi ne ya yê ewilê a yê di duê î yê sisiyê i yê çarê ê û yê pêncê jî o yanî nefsê va he pêncab kurdî da jî hene tibî ixtîlaf tibî cudayî neqebewa da nîne yanî demê em

neyê bi kurdî neyê ez niho binivîsi ji ber hûn nexeltin neqeba de ev yê roma jî ne yê latînî ne ne dengê wan ne yê kurdî ne çi qevda min ev vê tiştê wek meselen tîpa i bi kurdî de ev e lê bi japonî de roma jî wext demê te vê ser kîbordê binivîstê vê tîpê bikevsintî ew em kurdî de bijnê û Ew bi japonî dibêjin ê ı. Em ê niho şêweyê nivîsandina he pênc den tîpên ewilê bûne. Demê hîn maykê dibîne hîn jî li vegerin. Demê ez dibêje a hîn jî bêjin a. Demê ez dibêje î hîn jî bêjin î. Nemîne bes guhdarî vîdeoyeke na mutefe'el wan min re. Demê maykê derdikeve hîn jî bêjin. Tîpa ewil

Weyn milê rast ye û mûş sê weyn bin ye. Tîpa di duyê î. Ew jî vê terîqî yan jî vê şêweyê tê nivîsandin. Î. Demê em her du tîpa danin beyê ku di, em ê kelmegîyan jî peyivîg yabanî, japonî çêkene di navê ay. Ay

Tarîqiyan jî vê şêweyê tê nivîsandin û ev ez anî bi kurdî em dilafizîn e bes bi roma jî yan jî bi japoniya tîpê latînî tê nivîsandin navê wê ê ye hûn hûn vija nexelitin neqeba wê û yê dengê kurdî de ev bi japonî lafiza wê ê ye û her du tîpê i û ê jî e, peyvgî Japonî çêdiken bi öê û tî û peyva öê mana wê jor yan jî banî yan jî bi erebî dibêjinê fewq. û deng yan jî tîpa taliyê ya pêncê û nefsa wa kurdî ye û vê şêwayê tê nivîsandin. û tîpa a û tîpa û peyvgî bi Japonî çêdikin navê aw. Aw mena wê lewnê rengê heşîn e yan jî şîn.

ê, o, tîpik tinê dengdara ew jî n. Ew tinê dengdarê dîte hemî dengî dê rin ji ber çim çimku va dengê herfê tîpê dîte hemî va her pênc dengara tê tinê nayên. Me her pênc deng bên û me sê peyvê Japoniyê nuh jî bên ew jî ka bêjin çi ne. Xwedê bige hema we gotiwe çim got gotina we xîlalê dersê re gel giringe. Ma tenê